rhwystro'r bêl rhag mynd i mewn i'r gol ar y funud. Uh, wythnos gyffroes iawn, siom yn y gwpan, ond wedyn gêm dim i ddim yn erbyn Bolton, a wedyn buddigoliaeth oddi cartre yn erbyn uh, Huddersfield, un gol i ddim, Stephen Fletcher unwaith eto uh, dod i'r adwy. Felly, uh, pedwar pwynt yn erbyn dau dîm yn yr wyth ucha, A yy Wrecsam yn dal i fod mewn sefyllfa eitha' da yn wrth edrych ymlaen, ond falle ddim yn sgorio cweit mor aml a fysa'n wneud nhw'n ofalus. Be oedd dy deimladau di ar ôl y, y dair gêm i fod? Um, Wel, o'n i'n hapus efo pedwar pwynt, dwi'n meddwl oedd yn disgwyl hynny. Um, dwi dal bach o sioc o'r uh, gêm Peterborough na, o'n i'n tio'n paratoi i fynd i Wembley, deud y gwir, yn trio ffendio'r sgarff o'r tro dwytha athyn ni. A, yeah. a thyn ni daflu hwnna i ffwrdd rhywsut. Dwi ddim rhy siomedig gan bod ni wedi bod o blaen, ond fwy siomedig yn y ffordd nath ni golli, dwi'n meddwl. Um, Oedd. Dwi, nes i ddaro gan uh, ciciau ar Smotin, os dwi'n cofio'n iawn, ond um, uh, oedd, o, eto, beth fwy o siomedig, ond i chwarae'n dda, a efo tîm ifanc, a wedyn ti'n dod â'r chwaraewyr profiadol ymlaen, ti'n gobeithio jyst i gadw'r gêm, a wedyn rheini'n gwneud cangymeriadau ar y diwedd. Um, ond wedyn, wrth gwrs, uh, ddau berfformiad da, fyswn i'n deud, a uh, pedwar pwynt ar ôl hynny. Wyt ti'n hapus ar ôl rwythosa, Arwel?
Ia, di- de- digon tebyg i chi boys, o'n i'n... eh, Just y ffordd nath nhw lecho'r gêm yn y ffwr a dod â'r cavalry arno, oedd a pedwar, ti'n fawr da. A'r un peth siomedig yw, drach, mae'n teimlo i fi Mylun yn methu'r penalty neu, mae yna just rhywbeth uh, bach yn poetic yn efo, really. Dwi'n yn siŵr o'r bod fi'n meddwl gormod, um, rhaid o'n i so- sgôr St Paul Mylun nes ymlaen. Ond uh, o ran y pedwar pwynt yn y gyngrair, Gwych, dwi'n meddwl. Dwi'n meddwl mae ma rhaid ni gymryd cam yn ôl a cofio pa fath o dim ydyn ni'n chwarae. Dyn ni'n chwarae Bolton, Huddersfield, Charlton, Birmingham. Ti'n timau, timau pencampwriaeth really yn hanesyddol. Um, timau'r uwch gyngrair yn hanesyddol. Ie, a timau'r uwch gyngrair yn ddiweddar. Felly, a dyn ni, dyn ni dal yn tir, dyn ni dal yn y, dyn ni dal yn y ffeit. A Ond nes i, nes i joio'r gêm Bolton dweud gwir, dau dîm yn debyg iawn i gilydd, dau dîm yn uh, canslo i gilydd allan rhywsut, o'n i'n cael llawer o, o look ar yr esgyll er bod ni wedi chwarae'n weddol dda. Just, um, colli sit, uh, methu sitters yn da yn ebyn Bolton, so ni wedi gallu, so Tom O'Connor yn enwedig y, y cyfle yna. A Sam Smith wrach yn, yn yr hanner cyntaf, ond debyg i Peniad nithiwr nath arwain at y gol. Ma Sam Smith yn neud y pethe iawn. T'o ma ma ma'r bêl yn mynd i fynd i gefn y rhwyd. Chwech gwaith allan o ddeg efo'r peniade 'na. Ma nw'n pe- ma'n penio nhw i'r llawr yn gry. Felly ma'n ma'n neud y pethe iawn. Jys bach yn anlwcus rili a wedyn ia pe- yym canlyniad gwych neithiwr triphwynt pwysig a ia pedwar pwynt os ti'n cymyd am byset 'da ni'n 'da ni'n dal yn y ras. Oes, a mae werth deud, um, a thifor a fi i Bolton i'r gêm oedd i cartre, dechrau tymor, ac oedd hi'n gêm eitha tebyg yn doedd, oedd hi'n gêm agos. Um, so ni deud o Bolton y tîm gorau yn Bolton, ond Wrexham oedd y tîm gorau yn Wrexham, a dwi'n meddwl os oedd Tom O'Connor jyst i cadw i ben, sa'n ni bod yn garlyniad da. Ond dwi'n cofio deud wrth eifor, um, alla i weld Wrecsam a Bolton yn chwarae ei gilydd yn ffeinal y, y gemau ail chwarae, a mae hynny'n yn bosibl rwy'n mae, mae dal, a, a fydd i gêm anodd, ond be'n i'n deud ar y pryd oedd, fysa'r pwysau i gyd ar Bolton, achos maen nhw wedi bod mor agos i gael dyrchafiad, o'n nhw'n drydydd llynedd hefyd, ac am unwaith fysa'r pwysau ddim ar Wrexham. Uh, ond uh, gêm neithiwr wedyn, Uh, gêm, eto gêm, dim efo llawer o gyfleoedd, ond mae rai fi ddeud, ar ôl yr ei gymryd y cynta, o'n i'n teimlo'n weddol hyderus fod Rexham uh, yn mynd i wneud yn dda, ond um, mae yna dipyn o gwynod i bod falle am Jay Rodriguez, ond gafodd o ergyd arall. Um, uh, uh, So, wyt ti'n meddwl ddylen ni wneud unrhyw newidiadau i, i sgorio mwy o goliau, Ifor? Dwi'n gwybod, dwi'n dwi teimlo bod Rodriguez yn cael um, amser rhy galed, dwi'n gwybod mae'r ma, ma cyflog mawr yma, ond dwi'n meddwl disadwn yn wedi, oedd ti'n gweld beth o'n neud, o'n i'n meddwl oedd o'n dod â, a chwaraewyr eraill mewn i'r gêm, oedd o'n medru um, rhoi peli allan i Refn, rhoi peli i, uh, i, i Longman ar y dde, o'n i'n meddwl bod o'n gwneud job dda. Um, so disadwn fath o rhyw dim dim da, a, a neithiwr yn, yn teimlo fel bod o'n mynd i fod yn dim dim drwg, ond yn y diwedd nath hwnna droi allan yn iawn, wrth gwrs. Um, na, swn i'n parhau efo Rodriguez, dwi'n licio fod e, dwi'n gweld bod Mariot yn gwneud yn byd i heddi lle yn y tîm. Mullin a Palmer, ma, ma, i fi mae rwan, maen ma nhw wedi bod allan mor hir. Mae hwn wedi cymryd dipyn iddyn nhw ddod nôl i, i, i ffitrwydd a, a i fod yn siarp. Dwi'n meddwl dylwn ni aros efo, mae, mae, mae yn ychwanegu rhywbeth i fi. Dwi'n meddwl da ni'n, mae'r record sydd wedi dod yn eitha da. Um, Dwi'n mynd... Uh... Da ni di ennill pedair gêm o di catre yn olynol hefo uh, Rodriguez a um, Smith. Dio ddim, um, dio ddim cystal o'n i'n disgwyl, ond eto mae'n well na bydd yna blaen yn dweud hynny. Ydy. A dwi'n meddwl fod yna berthynas yn dechrau dablygu a ti'n gweld hynny yn ystod y gemau. Werth ddeud falle fod uh, Refn wedi bod yn chwarae yn dda yym yn y gemau. Longman wrth gwrs cael ei bigo flaen Barrett, felly mae yna newidiadau falle. Mae gennym ni lot o gemau mewn amser hmm. byr. Uh, da ni, uh, George Dobson di brifo ar ôl i Andy Cannon frifo wythnos diwetha, uh, a bosib fydd Refn yn rhoi cyfle i ni chwarae uh, James McLean falle yn ganol y cael. Uh, Elliot Lee yn dod ymlaen. Um, yn erbyn Huddersfield. Ti'n gweld unrhyw newidiadau yn y dyfodol, Arwel? O'n i'm yn gweld uh, newid uh, George Thompson uh, yn ddrwg o beth, really. Nath o, nath o, nath o game newid chydig bach ar ôl i fo fynd off, a Elliot Lee ddod arno, chydig bach mwy o gyfleon, dwi'n meddwl. Uh, a fel ti'n dweud am Jay Rodriguez, sy'n ni wedi colli neithiwr y gol i ddim. Dwi'n meddwl sy'n pobl yn lladd arno fo fwy a lle mae'r gol mae'n mynd i ddod, ond oedd yn un o'r eini lle wnaethon ni ennill a nath o gymryd y sylw oddi ar y diffyg cyfleon wrach mae'n gael, ond ie, yeah, fel Ifor yn dweud, mae rhywun yn teimlo bod yna chydig bach mwy o ansawdd a symud iddo fo na rhywun fel Palmer wrach. Um, ond sicr Sam Smith, mae'r ma berthynas yna'n dechrau gwella, maen nhw'n dechrau gweithio ar yr un donfedd. Yn amlwg fydd yna newidiadau o ran anaddiadau yn byd. Mae Andy Cannon allan am tymor, dwi'n cymryd. Gobeithio fydd George Robson ddim allan am yn hir, cos mae o wedi cael dylanwad da ers dod yn ôl i fewn i'r tîm yma. Um, Dwi'n gwybod mat... Ydy George Evans yn ddigon sort of fit a da i ddod i fewn i'r cefn e, i wneud job mae Matty James, dwi'n mynd siŵr iawn. Um, so, yeah, sy'n ni'n licio gweld George Robson yn, yn, yn dod yn ôl yn, o handi, really. Mae, mae o'n chwaraewr mawr efo lot egni, mae'n gweithio rili really galed. Um, Ond o'r tri ne yn y canol, neu'r pedwar enw ne, Rathbone di'r enw pwysica, dwi'n meddwl, mae o'n match winner ynddo, mae o'n neud y pethau iawn yr amser iawn ac yn ddiflino ac yn... Mae o, mae o reit fyny nefo chwarae'r tymor i fi. Ydy, a mae Rathbone newydd gael ei enwebu yn chwarae i Rwmis yn y gynghrair, felly, a, ac yn gwbl haeddiannol eto i groesed o uh, at greu y gol neithiwr, a, a mae o jyst yn ddiflino yn bob gêm. Efo'r beth, beth y ti fel? No, o'n i jyst o'n ydy. Ar ôl yn sôn am George Evans, o'n i'n meddwl bod o'n ofnadwy, dim awt dweitha. Dweud gwir, oedd yn edrych o'r un sy'n di chwarae drwy'r tymor. A Dwi'n mwyn gweld o, ti'n hyd yn oed rwan lle da ni, mae'n argyfyngus yn, yn ganol y cae rwan o faint o gyrff sgynna ni, so dwi, a, a dwi dal ddim yn weld yn dod yn ôl. Um, a Elliot Lee hefyd, dwi'n meddwl bod o cweit yn ffit ar ôl y ddamwain car na, dwi'n meddwl bod o cweit arni. Wedyn, da ni'n fwy dibynnol ar y chwaraewyr llai creadigol. Wedyn, mae'n dda beth bod Rathbone yn gall... chydig o hynny yn ei gêm o. Ond dwi'n meddwl bod Dobson a, a James yn cynnig hynny i ni. Um, a jyst gobeithio a ni'n fwy ymysodol rwan yn y gemau cartre mae dwi'n meddwl bod da ni wedi tueddu i fod yn rhy amddiffynol yn y gemau cartre a, a cael get away efo fi yn y gemau i ffwrdd yn ddiweddar. Ydy, dyna pam dwi'n gweld lle falle i James McLean, achos mae o'n gallu creu yn dydy, mae wedi chwarae yn y blaen hefyd, a mae Refn yn chwarae ddigon da. Un pwynt falle, di, mae James McLean uh, dal i fod ar naw cerdyn melyn, felly falle fod o'n cadw fo'n ôl uh, er mwyn, achos unwaith ti'n cyrraedd diwedd mis Mawrth, dwi'n meddwl ti'n cael uh, mae o'n mynd i fyny bymtheg yn dydy, felly diolch eisiau hmm. colli mae Clean am ddwy gêm, a falle fod o'n cadw o'n ôl, ond uh, dwi'n meddwl fod yna le, fel ti deud Arwel, dwi'n dwi siŵr os oes gen Elliot Lee 90 munud yn y fo, felly falle mae McLean a Lee hefo'i gilydd ydy'r ateb yn fanna uh, os ydy Dobson wedi brifo. Mae 'di fod yn wythnos uh, hynod llwyddiannus i dîm y merched hefyd, curo Abertawe i fynd i fewn i'r pedwar ucha ar ôl edrych yn anhebygol drwy'r tymor a wedyn uh, curo TNS yn ystod yr wythnos. Felly, Arwel, wyt ti'n hapus efo fel mae pethau wedi mynd? O, fwy na hapus. Mae nhw wedi troi cornel yn dydyn a wedi profi ni gyd yn anghywir. Dyma, dyma ni grybwyll ar y pod bod pedwar ucha yn pell o'u gafal nhw, uh, a dyna nhw'n yn, yn profi'n un anghywir sy'n gret, really, ac yn chwarae dda, ac yn chwarae gyda argyhoeddiad. Um, ei fysyglu, Katie Sharp, oedd wedi cael dechrau digon sigledig, really, yn y, sy'n weld nhw'n erbyn Llansawel yn gynnar yn tymor, ond nhw ddim yn edrych yn y derys, maen nhw oedd nhw'n wych yn erbyn TNS. Um, tîm da ar y penwthnos, felly maen nhw wedi ennill y gêm gyntaf yn y pedwar eich yna. Nawr nhw'n cyrraedd Caerdydd, Uh, maen nhw'n edrych llawer rhy gry ac mae yna ormod o, o fwlch rhwng, rhwng, rhwng nhw, ond mae yna gyfle i gael ail yn yr gyngrair. Um, fydd nhw'n sicr yn edrych i dalu'r pwyth yn ôl yn erbyn llan sawel sydd ddim cweit wedi bod yn cael, cael canlyniadau cystal yn ddiweddar. Nath nhw ddechrau y tymor ar dan. Ac wrth gwrs y gêm derfynol yn erbyn TNS, maen nhw wedi curo TNS uh, yn ddiweddar ddwywaith. Mae eisiau curo nhw unwaith eto a bydden nhw'n ennill copan. Felly, o ddechrau'r tymor lle oedden ni'n edrych yn sicr i orffen yn y pedwar isa, da ni'n Mae gen i gyfle am ail yn y gyngrair a y cwpan yn, yn, yn yr cwpwr. Felly, um, ia, di troi pethau rownd a o'n i'n i gwrando ar y sylwebaeth ar y penwthnos oedd yn dweud, o, mae'n sicr mae hwn yn dymor lle mae yna welliant a cynnydd wedi bod. ac o'n i'n, doeddwn i ddim, doeddwn i ddim cytuno efo hynny ar ddechrau'r tymor. Um, dwi'n meddwl mae'r ma chwaraewyr wedi ennill hyder ar rwle, a, a dwi'n meddwl mae hwnna wedi... Mae yna lot o ffordd i fynd, dwi'n meddwl, nes bod nhw'n cystadlu efo'r tîmau top, ond um, ie, yeah, chwarae teg, maen nhw wedi troi pethau rownd. Ydy, wel dwi'n meddwl, fel ti'n deud, fysa ail a ennill copan yn dymor llwyddiannus iawn. Lot o bobl di dod yn ôl o anafiadau hefyd ac yn edrych uh, yn fwy ffit. Uh, ti'n hapus efo fel yn pethau di mynd efo'r? Ydw, syndod, dwi'n meddwl bod wedi ennill chwech allan o saith o'r saith beth yn y gyngrau yn y beth. Mae o'n anhygoel, lle o'n i, on i disgwyl bod yr uh, er, um, ffordd o'r ffordd allan a bob dim, ond maen nhw wedi troi pethau rownd o um, pob clod iddyn nhw. Um, a gobeithio gan nhw bach mwy o fuddsoddiad drwy'n tymor nesaf a, a gweld lle anni.
Felly, tymor well, cyfle yn dymor llwyddiannus iawn i'r merched, a da ni'n dechrau cyrraedd uh, cyfnod cyftryblus i'r tîm y dynion uh, a wythnos hynod o bwysig o'r blaen ni. Gêm yn erbyn Rotherham a Dredu Sadwn a wedyn taith i Reading a wedyn Wickham ar ôl hynny. Felly wythnos o gemau sy'n dod yn syth ar ôl i gilydd. Wickham ddim yn chwarae uh, yr un noson a da ni'n chwarae Reading, felly falle fydda nhw chydig bach yn fwy ffres. Uh, ond be wyt ti'n disgwyl o'r, well, o'r gêm Rotherham a'r gêm Reading efo'r Um, roedd yn ymwneud nhw lawr lle yna, ynddo, ond dwi'n meddwl fod nhw wedi newid y tîm fwy na lai'n gyfan gwbl. Um, eto bach yn siomedig, dwi'n siŵr fydden nhw bach yn siomedig lle maen nhw'n tabl, er, er maen nhw ar rediad da. Uh, hen di, Molly Rathbone. Dwi'n just, dwi just croesi bysau gan i berfformio da adre a cael bach o hyder ar ôl y gêm na neithiwr. Um, Tewa, nathon ni'n chwarae yn arbennig neithiwr na ddo wedyn, ond mae'r canlyniadau yn rhoi momentum, a ti'n gweld tewa, gymaint oedd y chwaraewyr eisiau fo, wedyn just eisiau trosi hynny mewn i'r berfformiad tewa, gwefreiddiol fel da ni wedi weld yn y blynyddoedd dweitha. Dwi'n gwybod mae, mae hynny'n dylen ni fod yn iolch gan y lle da ni'n y tabl, os yna neis cael rhoi cweir i rywun, da. Mae'n gobeithio mae disado fi hynny.
Ydy, fysa fo'n braf cael goal. Dydy tim a Steve Evans ddim yn rhai hawdd i'w uh, rhoi cweir iddyn nhw, dwi ddim yn meddwl. Ond, um, a wedyn mae gennym ni'r daith na i Reading hefyd cyn mynd i Wickham. Felly, gemau anodd i ni ar y funud, da ni'n chwarae lot o'r timau yn yr uh, wyth i ddeg ucha 'na, ond wrth gwrs mae Wycombe yn chwarae lot o'r timau yn y, yn y chwech wythnos ola, felly os da ni'n cadw hefo nhw, fydda ni mewn sefyllfa gry. Uh, be wyt ti'n obeithio weld yn y ddwy gem nes yma, Arwel? Ie, yeah, mwy dwi'n meddwl am y dewisiadau tîm diweddar, fedri dwi'n ddall bod eisiau cadw tio, pan bod Barnett am y clean ar y fainc, um, Mae'n defnyddio ei garfan yn dydi, ac mae mor bwysig dwi'n meddwl bod Revan wedi dod a wedi dechrau dangos hyder. Mae hynny'n mynd i fod yn rili really bwysig yn un y gemau diweddar. Mae yna bach o ffixio congestion, lot o gemau o'r canol wythnos. Um, fydd o'n gallu, gallu newid y tîm efo hyder yn ei chwaraewyr chydig bach yn fwy, dwi'n meddwl. Ond mae, ia, mae'n gêm fawr na Ben Rotherham. Dylen ni allu cystadlu yn ebyn nhw, canol, canol, canol uh, y tabl ne. Um, A dwi'n meddwl sydd hi'n gêm ar y tro yn dweud, wrth gwrs mae gennym ni Stockport yn dilyn syth ar ôl uh, Wickham hefyd, a lasau Stockport fod yn uwch na ni yn y tabl ebyn hynna, dyn nhw'n bell ar yn holen ni ar un o byd, felly um, ia, mae gennym ni ia, ia, gemau caled yn dod, ond san, oh, sy'n ni wrth ymwneud sa, sa Rodriguez gael gol ar, ar y disadwn ac dechrau efo uh, 3 pwynt i'r rhediad nesaf gemau. Ie, wel diolch i Trefor Owen yn fan'na efo i gêm ar y tro, ond yy gobeithio yn wir, sa'n grêt gweld Jay Rodriguez yn sgorio. Yym wyt ti'n teimlo'n ffyddiog ta Ifor? Ydw, ydw, o- o- jyst eisiau gofyn am uh, Mullin, really, eisiau trafod Mullin, o'n i, hmm. really, da, chi- da chi'n meddwl bod o ar ben arno fo? Neu, na ni weld e eto yn y Cris Coch? Oedd i, um, dwi'n meddwl oedd i body language o ar ôl methu'r cic o sbren yn erbyn Peterborough yn, yn deg cyfrolau. Um, fy hun, dwi'n dwi, dwi amlos welwn ni o eto. Dwi'n dwi, dwi teimlo, um, mae wedi cael llawdriniaeth ar ei gefn. Mae'n ma, ma llawdriniaeth sydd wastad yn anodd iawn. Uh, to, dwi ddim wedi cael uh, ymarfer dechrau tymor am y dau dymor diwetha na di. Felly mae yna bosibilrwydd mawr y bydd o yy t'o' hefo dechre tymor llawn ac yn chw- barod i chware ond mae'n anodd iawn gweld o yn yn cymryd rhan mawr cyn diwedd y tymor ar hyn o bryd achos dydi o'm ddigon ffit nadi a a dyna'r broblem ond mae 'na bendant bosibilrwydd y fydd o nôl tymor nesa ond ti'n iawn falle fod ni wedi gweld yym yy t'o' un o arwyr mwya'r clwb yn yr hanner canrif dwetha yy yn dechre dod at y diwedd ond 'sa hynny yn golled mawr. A ma'r un cwestiwn am Ollie Palmer hefyd wrth gwrs dydi? Mae o 'di bod yn ddylanwadol iawn a dydi o ddim ar y fainc a oedd Mo Fall 'di chwarae'n dda yn y gêm gwpan hefyd doedd? Felly yym wyt ti'n gweld unrhyw newidiadau mawr ta Arwel? Wel, ie, yeah, mae'n anodd dweud. Dwi'n meddwl, tristwch dwi'n teimlo pan dwi'n meddwl am Melin ar hyn o bryd. Mm. Dwi'n meddwl cael ei le yn amlwg. Pan oedd Sam Smith methu'r headers yna yn y ddwy gem dwytha, o'n i jyst yn meddwl, sy'n Melin di sgorio hynny. Os oes efo yn y lle ac yn, yn y fan a'r lle i wneud hynny, wrth gwrs. Ond, um, Ia, dwi, dwi'n dilyn o ar fy Instagram a bellu, a mae wedi bod yn dawel iawn yn y social media a bellu, pan mae rhywun yn gweld yr arwyddion a man yr wsion a sibrydion o gwmpas bod bod o dod i ffrio fy pac i a bellu, so um, dwi ddim yn gwybod. Fe rai ni'n just aros i weld y fanna a just cefnog, cefnogi be bynnag sy'n digwydd rili really, ynde. Mae gennau ffydd yn pac i yn ei wallu fo i ganolbwyntio ar y pêl droed a'r pêl droed yn unig a peidio bod yn rhy sentimental, so um, Ia, gawn ni weld. Mae amser a ddengys. Ydy, mae, mae o'n drist iawn yn dydy, a mae'n a mae yna golled os ydy, achos adeg yma llynedd nath o, nath o newid ger yn do, a, a fo oedd y chwaraewr pwysig i fynd â ni fyny a'r i goliau fo roth y dyrchafiad i ni. Mae'n anodd gweld y senario yna uh, lenni, achos dwi ddim wedi cael digon o gemau. Uh, to, o'ch chi'n sôn fysa Merlin wedi cymryd uh, y cyfleoedd yna a Sam Smith di methu. Yn ystadegol mae wedi methu mwy o gyfleoedd na neb y tymor yma o dipyn os ti'n edrych ar ei SG, XGO. Felly, um, dydy, does na ddim sicrwydd o hynny'n anffodus. Felly fedrwch drwy ddim beio uh, Parkinson am i beidio chware fo ar y funud, ond mae o'n drist iawn achos mae o'n... tibod, a mae ei record o 'di bod yn anhygoel dros y dair mlynedd diwetha'. A mae 'na wythnos gyffrous iawn o'n blaenau ni ar y cae yy yn Wrecsam, ond hefyd mae'n gyfnod cyffrous i'r clwb oddi ar y cae, ac un o'r datblygiadau yy mwya cyffrous sydd wedi digwydd yy yn y misoedd a'r flwyddyn diwetha' ydy yy fod y clwb wedi cael tiwtor Cymraeg, a a 'dan ni'n lwcus iawn, ma' Huw Birkhead wedi ymuno efo ni yy i drafod y pethe yna. Felly i i ddechrau, Huw, sut Ges ti'r job, dwi'n siŵr fod 'na lot o bobl yy cenfigenus iawn ohono fo, a a be ydy dy rôl di? Yym wel i gychwyn yym sut ges i'r rôl? O'n i'n o'n i'n athro yn ysgol gynradd yn Wrecsam a 'di cael dipyn o llond-bol i ddeud y gwir a 'di gweld bod 'na swydd yn mynd yym yn y coleg yn Wrecsam, Coleg Cambria, dysgu oedolion, ac oedd gennau ffrind yna yn gweithio yn deud, o, mae'n lle gret i weithio, be bynnag. Felly, nes i mynd am y swydd a o'n i'n llwyddiannus um, yn y mis Mai, um, a wedyn o'n i'n gorffen yn yr ysgol, cael gwyliau ha, wedyn cychwyn mis Medi. Dros y ha, um, Oedd un o'r yym rheolwyr 'di galw a 'di deud "o fyswn i fyswn i'n mynd i fewn i'r yym coleg i gael sgwrs, o'n i'n poeni o be be sy'n mynd ymlaen fan'na, dydy'r swydd dal yna." Ac o'n nhw 'di yym mynd i fewn i'r swyddfa be bynnag a yym yn deud bod 'na prosiect yn cychwyn, yym rhywbeth oedd oedd o'n cyfrinachol ar y pryd ac o'n i'n meddwl "o be 'di hwn?" Yym ac o'n nhw'n deud "o prosiect..." cael ei ariannu gan y gol- Ganolfan Dysgu Cymraeg Genedlaethol, yym, a 'di wneud partneriaeth gyda Clwb Pêl-droed Wrecsam, ac os fyswn i'n hoffi a eisiau bod yn yym tiwtor Cymraeg yn y clwb, felly o'n i... oedd o'n sioc, yym, o'n i ddim yn disgwyl y peth, o'n i'n disgwyl mynd yy mis Medi i dysgu oedolion yn y coleg, ond yym

fel tiwtor Cymraeg, yym, a dwi yna i dysgu Cymraeg i'r staff, yym, ac i'r pobl yn y clwb, ond hefyd i trio yym codi ymwybyddiaeth am y iaith, yym, a trio jyst codi profiil y iaith o fewn y clwb ac yym... y gwaith o fewn y clwb ac o amgylch y clwb um, yn Wrexham ei hun hefyd. Felly, mae'r, oh, dwi ddim jyst yn dysgu Cymraeg, mae yna cymaint o bethau wahanol dwi'n neud um, sy'n neud y swydd um, mor cyffroes a dwi'n lwcus iawn.
Ydy. Oeddet ti'n fan o'r clwb o blaen? Oeddet ti'n dilyn y tîm? Lle? Oeddwn, oeddwn.
Yym, pan o'n i, o be, 90au, yy, o'n i arfer cael tocyn tymor yn mynd efo fy nhad a fy ffrind gorau. Um, o'n i'n sefyll ar y cop. Um, felly, dwi wedi cefnogi ers... Dwi, dwi, ie, yeah, o'n i'n gwybod be oedd Pale Joy da. Yeah. yeah, so, pwy dy hoff chwaraewr ydy? Adeg uh, Gary Bennett, Cal Connolly, Ie, ie, Gary Bennett, Carl Connolly, Andy Marius. O'n i ddim golgeidwad, o'n i'n yn golwr, ond o'n i'n hoffi Andy Marius. Um, Wayne Phillips, o'n i'n gwybod bod o'n siarad Cymraeg, felly oedd yna'n peth neis. Ie, um, uh, yeah, Carl Connolly. Dwi'n meddwl, a wedyn Lee Trundle di dod, oedd o'n chwarae'r... O'n i'n byth di gweld rhywun yn chwarae... Yn, a sgiliau fo'r bel, oedd o'n anhygoel. Um, felly, ie, yeah, cyfnod o'na. Carlos Edwards, Yym, nhw i gyd, Hector Sam. Ie, o, arwyr i gyd. O, grêt. Ie, ie. D- Dwi'n meddwl, mae'n anodd pigo un. Um, Alla Carl Conley, fyswn i'n dweud. Ie, fo, fo dyn un dwi'n gofio hefyd. Mae- Mae'n atgoffa fi o'r ffordd dwi'n chwarae. So. Ie. Ie, yeah, so, oh, greit. Syn ti hoff gêm o gwbl neu hoff atgof o'r cyfnod? Mynd yn ôl at, ie, yeah, adeg yna, um, curo Birmingham yn y FA Cup, Oddi cartre, o, oedd hwnna'n wych. Mm. Um, cofio bod yna efo fy nhad, a just, ie, yeah, tri un, ie, yeah, dim el, tai gol i yeah, yeah. um, Gêm yna, ceir o'r Rotherham, dwi'n gwybod ni'n chwarae Rotherham pen wythnos sy'n dod, saith gol i ddim. Dwi'n gwybod os chi'n cofio gêm yna. Yeah. Cal yeah, Conley di sgorio cwpl fo yna. Um, a ni just methu coelio bod ni wedi sgorio saith. yeah. um, Ella final yr LDV yn erbyn oh. Southend. Um, uh -huh. Mae'n taith. Lawr yn Gardydd, ie. Yeah, yeah. yeah, lawr yn Gardydd.
Oh. Wan y gart, e. Ie, yeah, um, dyddiad da. Dyddiad da. Ie, yeah, ie. Yeah.
Dyna, ie. Yeah. O'n i fel, be o'n i? Ella, just yn cychwyn ysgol uwchradd. Um, Felly, ie, yeah, adeg da, mynd efo ffrind gorau, fy nhad, a beth bynnag, ac oedd o'n, ie. Yeah. Oh, brilliant, brilliant. Mae'n ma, swnio bod ti'n y dream job rwan, te. o, oh, ynddo, dwi'n methu coelio. Dwi dal, dwi'n gwisgo, maen nhw'n rhoi kit, um, fel y kit mae'r staff yn gwisgo. Dwi'n mynd i'r gwaith yn kit Wrexham, dwi'n fel, methu coelio, ond na, hmm. dwi'n mwynhau, dwi'n lwcus iawn.
Wel, dwi'n dal yn uh, athro ysgol gynradd na'n ffodus hiw, so uh, oh, teimlad,
te, teimlad y boen di, a os, os yna jobs yn mynd, uh, gad fi wybod. Uh, ah, na, roi siais.
Oedd fi fawr yn deud fanna am tod, dy hoff chwaraewyr. Be, faint o gysylltiad sy'n gen ti efo'r chwaraewyr rwan? Be, be di rôl yna o ran cysylltiad gyda'r chwaraewyr o'n i'n gweld ond o rhywbeth, dwi'n meddwl na uh, diwrnod Santos Twy'n yn rhywbeth oedd uh, Jack Marriott a Mark Howard dwi'n meddwl di wneud rhyw bits and bobs. Uh, faint ti'n wneud efo nhw? Um, felly, ie, yeah, plwyddyn diwetha, um, wnaethon ni um, just fideo bach, um, diwrnod Santos dwi'n wen oedd o'n i wedi trio um, gweithio efo tîm cyfryngau, just dal rhoi'r hogiau, just i deud pwy sy'n bach, pwy be maen nhw'n caru neu be bynnag. Um, mae tîm y dynion, dwi'n gweithio ar sut dyn ni'n gallu gwneud pethau efo nhw. Um, Mae'n anoddach iddyn nhw ffyn- dod o hyd i amser a pethau um, i wneud gwers i neu be bynnag. Dwi wedi cael Wnes i yym gwers blasu yym efo Ollie Rathbone a Jack Marriott, yym oedd hwnna i helpu hyrwyddo un o'r cyrsiau o'n i'n wneud i'r cefnogwyr, yym felly o'n nhw'n keen, o'n nhw 'di mwynhau, oedd oedd yym Jack Marriott, o'n i'n well impressed efo yym ynganiad fo, oedd o'n wych yym oedd o... ac o'n nhw 'di mwynhau yym ond jyst pethe bach efo'r tîm dynion. Yym ella pethau jyst i roi ar cyfryngau a pethau. Yym ond ti'n merched, mae gynna i yym mae Rosie, mae Erin, mae gynna i cwpl o'r merched eraill yn keen, yym mae'r rheolwr mae o'n dysgu, felly mae'r tîm merched ma' ma' chydig yn haws yym. trio dal nhw. Um, ond mae yna pethau gobeithio mynd i cael ei roi yn ei le um, i wneud pethau bach efo tîm dynion. Um, felly, dwi jyst yn cymryd yn ara deg efo nhw. Dwi'n misio sefyll ar traed neb, really. yeah. yn, yn gyffredinol, sut ti'n gweld sef, agwedd y chreuwr at yr iaith? Mae yna dipyn o wyddelod yn y sgwad. ti, ti gweld yr beth eitha iach, dyn nhw'n gweld o fel rhywbeth positif a gweld fel bod o'n rhan o sort of, uh, hunaniaeth y clwb. Yn, yndyn, yndyn.
Um, fel pan o'n i'n dal nhw ar gyfer, o'na fideo arall, um, dwi'n cofio, dwi'n meddwl o Show Races and the Red Card, efallai diwrnod yna, o'na rhai yn dod draw ac oedd um, cwpl di trio wneud um, chydig o clipiau yn y Gymraeg, a um, dwi'n meddwl, ges i sgwrs efo um, James McLean ac oedd yn cael just sgwrs bach am yym oedd o'n dysgu Gwyddeleg neu be bynnag yn yr ysgol draw yn Iwerddon ac oedd o'n deud fel sut ella bod o'n debyg yym bod ni'n trio cadw'r iaith yn fyw ac o'n nhw'n wneud yr un peth draw yn Iwerddon a dwi'n meddwl bod 'na... ma' 'na parch yym tuag ato ma' yym felly maen nhw'n gweld o fel rhywbeth pwysig yym yndyn yndyn.
a sôn am hybu'r iaith a pethau felly, oes gen y clwb unrhyw um, syniadau neu gynlluniau ar gyfer Eisteddfod Genedlaethol sydd yn Wrexham lenni? Oes, um, dwi'n siŵr faint fedra i ddeud, ond um, mae yna cynlluniau. Yndi, mae yna lot o syniadau dwi wedi clywed yn cael ei

o'n peth mawr i Wrecsam, yym, felly dwi'n gwybod ma' 'na ymdrech i wneud yn siŵr bod nhw'n wneud y peth cywir, yym, dwi 'di bod yn cael cwpwl o gwersi efo Michael yym Williamson a mae o'n yym mae o'n yym... Mae o'n gweld y pwysigrwydd a mae o'n rili keen i ddysgu am diwylliant a hanes Cymru a pwysigrwydd pethe fel yr Eisteddfod, felly yym ma' 'na ymroddiad yym dda gan y clwb. Mae gen i mewn i'r gôl yy sesiwn ar y Maes ar y dydd Sul, so ma' croeso fawr i ti ddod draw os wyt ti... O gwych.
...dod ato ni, fydd hynny yn dda a yym felly ia. Felly na, dwi'n meddwl fydd o'n Eisteddfod cyffrous a fel ti'n deud, mae 'na... mae o'n gyfle i'r clwb wneud lot o bethau gwahanol a a gallu bod yn ddiddorol ar gyfer y y rhaglen deledu hefyd wrth gwrs. Yn union, um, rhywbeth dwi'n siŵr mae'r Americanwyr, um, a wel ddim jyst nhw, pobl um, y gynulleidfa rhyngwladol eisiau weld. Ie, mae rhywbeth yym, unigryw i Gymru yn dydy? Felly yym dwi'n gobeithio yym bydd 'na dipyn. Dwi dwi heb clywed dim byd eto, ond dwi'n gobeithio fysa yym rhaglen dogfen efo rhyw diddordeb.
Ti wedi cyfarfod rhai o'r ser o Hollywood? Um, yn anffodus na, ddim eto. Oh. Ddim yn ser o Hollywood. Na, um, dwi'n um, cyfarfod Humphrey. Mae'n boi glen iawn, mae'n um, O iawn, yym na ond yym ddim y sêr eto. Dwi'n gobeithio, wnawn ni weld.
Dyna be mae Alun eisiau hefyd, ynddo? Ie.
Da, da ni fel Cochyn De Cymru di uh, cael cwbl o gyfarfodydd Zoom efo Humphrey a mae'n ffantastig yn dydy. Mae o, oh, yndi, mae mor gefnogol a, yndi, yndi. Mae'n wych. Just, da ni'n um, ni tueddol wneud predictions uh, ar, ar y pod, Huw, uh, ddim yn dda iawn, rhaid fi gyfadde, um, fel rheol, ond uh, lle, lle ti'n gweld ni'n gorffen fel fan, um, fel aelod o staff, oh. os ti'n ti cael deud, lle ti'n gweld ni'n gorffen oh, diwedd tymor? Ah, lle dyn ni'n gorffen? Oh, dwi'n, mae mor fyny lawr. Dwi'n dwi meddwl, fyddwn ni, dwi'n meddwl trydydd. Um, Dw- Mae mor agos. Dwi'n meddwl mae'r wythnosau nesaf 'ma mor bwysig. Yym, oedd o'n... Dwi'm isio deud oedd o'n siom bod ni heb curo Bolton, ond oedd mewn ffordd. Yym, dwi'n meddwl oedd y pwynt yn bwysig, ond o'n i'n teimlo oherwydd bod Wycombe 'di yym O'n nhw 'di colli yn do, dwi'n meddwl, do? Dydd Yym, Sadwrn, ie. Gêm cynt, ie. ie, felly fysa fo 'di bod yn cyfle dda, ond dwi'n gwybod. Mae Dyn ni Bolton yn mor agos, dyn ni ddim mor dda, um, ond dwi'n meddwl ella just methu allan ar y uh, dau echa, ond nawn ni weld. Be dych chi, be dych chi di ddeud?
Wel, da ni newydd fod yn siarad. Dwi'n meddwl fod y wythnos nes yma'n bwysig iawn, ydyn ni. Mae mm-hmm. gennym ni Rotherham, wedyn Reading, a wedyn mynd i Wickham. A os da ni dal yn agos i Wickham yn mynd i fewn i mis Ebrill, mae'n gemen ni yn edrych dipyn haws na'i gemen nhw. Yy felly o- ond ie dwi'n meddwl bod ti'n iawn, mae mae wedi mynd i fod yn agos yn dydy, os o't ti'n deud yma hyd yn oed, ma' Stockport a Rain hefyd dal yn edrych yn beryg yy felly, ond os o't ti 'di deud ar ddechrau'r tymor bod ni'n mynd i fod yn drydydd 'sa pawb 'di bod wrth eu boddau bysa? O bysan, bysan.
Yym na, 'dyn ni 'di wneud... dwi dwi'n meddwl rhaid ni cofio lle 'dyn o lle 'dyn ni 'di dod, ma' trydydd yn wych yym... Yndi. a cychwyn y tymor fysa chi'n dweud, waw, oce. Okay.
yeah. Dwy flynedd yn ôl, oedden ni chwarae eto eh, Dork and Wanderers, rwan, da ni chwarae Bolt and Wanderers, ydyn nhw, felly mae hynny'n dweud bob math o bethau. Felly, wel, diolch yn fawr iawn i ti, Hugh, am y mynd am ni. Um, uh, oedd o, mae o'n wych clywed am y pethau ti'n neud, a mae o'n wych bod tibod, bod y clwb yn gwneud yy pethau i hybu'r Gymraeg, a dydan, tibod, mae 'na lot o Gymraeg i'w weld o gwmpas y cae, ac wrth gwrs mae'r holl gyhoeddiadau hefyd i gyd yn Gymraeg, felly ma' mae o'n grêt gweld fod y traddodiad yna yn parhau a a fod ti'n chwarae rhan bwysig ohoni. Felly fyddan ni'n chwilio allan amdano ti ar y cae yy ac ar y maes Eisteddfod gobeithio, a gobeithio yn yr wythnosau nesaf 'ma hefyd